Mamuka sei? Right. yeah. Alexa, keep quiet. Alexa. keep quiet hey guys yeah yeah hey guys hey eh, chii chakaitika nesuro guys what happened yesterday i don't understand what happened yesterday guys chii chakaitika nesuro handisi kuzivawo ndatoti rega ndibvunze kune vamwe nezuro ndakati im not going to comment nhasi rega ndigobvunza mangwana kune vamwe kuti what really transpired chii chakaitika kuti chii chakaitika nezuro guys takazongoguma payapaya guys hapana chatakazo i don't know guys hey, eh, chii chakaitika nezuro please alet me ane zvaari kuzivawo kuti what really transpired nezuro chii chakaitika chii chakaitika nezuro guys chii takazongonyaya yaka takazongonyarara nyaya paya nezuro paya guys hapana chakazoitika hatina signal imwe yatakazoona guys muri kuonawo sei guys tiri kudii apa hatisi kuitiswa here guys hatisi kuitiswa here guys apa ndakarara ndine bp mufunge bp chaiyo mufunge chii chakaitika nesu vanenge vane mhinduro ari kuonawo muri kuonawo sei guys chii chakaitika nesu hatisi kuitiswa here apa mbuya juja munare muri guys nyatsotaura what really happened what really transpired guys tanga yanga iri sample here paisempliwa here kana kuti chii negotiations underway i don't think there's any negotiations paya i don't think but munoziva movie yanezuro ka ndoye movie yakatofeila manje yaya yanezuro yaya zvekuti negotiations hakuna hakuna zvekuti venegotiations kana mukatarisa zviri kutoitika papaya pa kushafuliwa kuri kutoita kuti e, ava vasi vanda va mr valerius vanda izvozvi vaitina vezupla ino zupla ndova kutonoita vice president izvozvi ndova kutonoitwa vice president saka panoto manegotiations api ipapo panoto manegotiations api Valeria Sivana right now is going to become the vice president and right now uyu chivengo osvipwa ndo zviri kutoitika izvozvi muchaona hapi muchaona saka negotiation inenge iri yei kana kuti yanga iri testing guys hi cassandra long time hanzi ndikuya wenzene mm -mm, mm -mm. ha kutengwa hapana kutengwa hapana alisa ha kutengwa hapana but move rane zuro ka rine something guys eh, inini pakutanga ka ndaitofunga kuti no eh, ini pakutanga ndakati no pane strategy iripo there's a strategy going eh, underway yekuti maybe pazvinenge zvakula pane zvichaitika tione tatonovata tonse tonovata guys strategy dololo ndakasvika patonovata strategy dololo ndakabva ndapera pavo sorry guys handei manje handei manje ndakabva ndapera power guys kupera kuti tsvepei power sivo nini ndo pane apa ndo papane pfungwa dzangu inini ini guys i thought strategy iri kuro pane strategy iripo but strategy tikutoiona manheru iyi iyi nhingikiri ndopanda ndifunga ndione tatozovata guys hanimaona ndoni tatozovata but guys rachokwadi ka this is so wrong munoona mangwana wednesday handiti mangwana wednesday as they said kuti um, kana kauya guys and hapana chichitu chinotaura guys nitaura chokwadi tiri kunyatsongozvivavira guys ndiri kutongobaya live yangu ndichitongovava guys zvemachokwadi chako zvisina mbotichii because malive avanomaona ndochokwadi because kuitisa vanhu guys

even patakaita life panapa takatotaura kuti vanokwanisa kuenda endai but be let it be a peaceful one takatotaura panapa because it was approved it was approved saka vanhu vaifanira kungonotenderera vakanyarara pasina hondo pasina dombo pasina teargas pasina chii but again pane one thing chandakanotisa guys i don't know if you have noticed this makambonawo here masoja munhikikiri hansi by which police it was approved nepolice hauna kuona press release statement it was approved tatienda o oh. Mutasa politics dzekupi? The, the protest was approved. The protest was approved. Hanzi I'm break, breaking badly. Serious. Mina nditoya kumuva because ndakutoningira. Ndakutobuda umu panapa. Mina nditoya kumuva. Let me try to go away. hanzi police denied it one denied it ayo handiti yairovera vanhu kuti muri kuita noe muri kuisa muri kuisa matombo muri kudidi handiti yairovera vanhu kuti muri kuisa matombo muri kudidi that was supposed to be a, a, a peaceful protest handiti wokwachakanzi fake document like saka guys but even though

handiti kune dzimwe nyika ndi maprotest aya anongoitwa guys it, it was just a peaceful protest handitika just yekungoti tinzwe iwo zvatiri kuchemera chingotinzwa iwo chichemo chedu handiti tingotinzwa iwo chichemo chedu yanga isiri yefight kana kuti kutomhanyiswa nemboma nekuto rohwa nekuto dakutodii nekutodii why then why then but then pane chinhu wani chandakanotisawo guys amene tiri kungoeva discussion makanotisawo here kuti masoja makamaona mastreet here makamboonawo here masoja mastreet guys makanondisawo maso makamboonawo here masoja mastreet nesuro saka ipapo ndine mamixed feelings guys ndine mixed feelings masoja makamaona here nesuro masoja makamaona here nesuro guys makamboonawo here masoja mustreet nesuro did you see did you see masoja mustreet nesuro tinoti revolution haiuye one day that's a fact its true handitika ichocho ndo chokwadi but remember handitika remember when this ningikiri demonstration was called handiti when this demonstration was called the way yayakadedzwa naye handiti yakanzi tinese uyai mese tisangane mastiti uyai tidai tidai handiti but we didn't see them we didn't see them ndochokwadi where were they because uyangaisa request buda udzoke buda udzoke we didn't see them in the streets but ami handina kumboiona mustreet guys ndine mamixed feelings ami handina kumboiona mastreet ami i never saw any ami mumastreet umu hameno guys kuti imi muri kuzvionawo sei apa because ami kazhinji ndononyatso kuvava mustreet umu hatina kuona ami ipapo ndo pari kuita kuti ndiwo tikadzika meimbi jana guys kakuti ami haina kuonekera mumastreet guys aiwa zvokuitirwa politician izvozvo tagara tongozati kuitiswa toitiswa but toitiswa kana tichida ka because veso tinenge taneta tinenge taneta saka tinenge tangoti chauya chauya ah, guys asina kuneta ndiani asina kuneta ndiani asina kuneta ndiani and then again uona kuti nyangwe isusu pache zvedu guys ka zvinhu zvacho kuti zvinyatso kubudirira ka panonetsa kutoparadzwa nokuti kunenge kuchitori nerimwe timu rakamirira kutodiscredita kune rimwe timu rakamirira kutongodiskareja vanhu nezuro maizviona guys kune rimwe timu rinenge rakantongomirira kutongodiskareja vanhu nometa wati anomaona saka isusu pache zvedu isusu pache zvedu semari sevanhu chako chako isusu pache zvedu hatina hatisati tava kutava kuda change ndochokwadi hatisati tava kuda change zvekwamwari chaiko chaiko change hatisati takuida hatisati takuida isusu pachedu hatisati tave netakuda change isusu vanhu vacho tiri kuti tarwadziwa hatisati tarwadziwa kunyepa its a lie hatisati tarwadziwa tarisai muone nezuro umwe munhu ane achikunyara zikomende kuti mukuti budi mukubuda kuindepi kuzodini hapana buda wabuda iwe nemhuri yako ini ndakatowanda machira like those kind of mastatement ekuti vanhu vapere power handimaona but we are saying kuti we want to do one thing handimaona saka haticha understand aiwaka but hatiasingadi kuti aite hondo kachitiu but guys remember kuti paakatanga kutaura kuti ngatibudei akati ndichabuda ndichange ndineni thats what he said ndikuudza kurisa zvinhu zvakataugwa isu akati budai tichange tiri chese but hatina kuvaona isu hatina kuvaona i don't know guys andizivi pachedu isisu ndipo panototanga unotonyatsona kuti change yacho hatisati akuida hatisati change we are not ready for a change hatisati uchitaura rinouya richitokudza kuti he usataure zvinhu izvi he muuk mukazodai chera mwa mapepa he akakudza ndakamba kudza ndoda tatenes ndiri kuno eh, ndozvaa zvandiri kuita ndototozvitaura ina mplaying my part as a citizen because weare tired ndoda kuenda kumba ini ndoda kugara kumba sakugariki i want to go and stay home but ndikagara ndotangira pai kutangira pai i want to go home i love my country i want to go back to my country kwandinenge ndine freedom ndiri free unosvika wodii e eh. unosvika wodii ah, kufona hakusi kuita right now manje ndiri kutoona kuti hazvisi kutoita zvekufona unless ndasvika kutota yako edi ari kuramba meno tine mhaka ichi chikuitika ndachida kunzwawo pfungwa dzenyu kuti ichi chikuitika hanzi weneze chakachaya haa maidzembe haa wenedze ndimangwana akashaa ndimangwana apa ndandina admin wangu anga achiposta chipengo handina admin anga achiposta chipengo anga achiposta chipengo information achipiwa nerimwe team diaries raitora mavhidhiyo riri mudzimba dzaro riri mumavhuresi haneno let's wait tomorrow tione eh, toziva kuti politics injuga but ha eh, regai timirire mangwana cho tione but hmm, munoziva kuti mwoyo wangu wakazongosimbiswa nekuti handina kuona masoja mastreet ndo zvakandisimbisa izvozvo aizvozvo ndo zvakangozondisimbisa asi ndakanga ndakatokwira bp guys ndakatokwira bp chaiko kuti saka tiri kuindepi ya hallo dia muri sei
hangu i think iye geza wachona kufunga kwangu ndiye akatotirasa unoziva kuti tsvangirai isi tikati tiri kuda kupinda muroad aiuya panzvimbo dai akati iye asina kuuya wotumwa vanhu vachalida kuti tiri kufamba so so so youare doing this and that not just from norway vanhu vatongori muroad next thing vanhu vakutotemwa vakurohwa next thing hapana chaitika haasi kutipa update ndisi takutopenga vanhu vari kuda change but change inoda in a direction when we know we are going there tikunoita zvakati tiri kunofamba tichiita zvakadai tiri kusumudza manhikini edu tichiprotesta tichitaura zvakadai zvakadai you are supposed to be there paground holeader imimi mukufamba makadai tiri kudai tiri kudai tiri kubva pana pachienda pakadai last point yedu tiri kunosangana pakadai ndopatiri kupedzesera tiri ndopatichasangana munhu wese tiri bulawayo kwakadai gweru kwakadai but it seems like munhu nemunhu naitongobuda zvangu fanira kungoti watobuda kuenda kumashops kunotenga chingwa zvanga zvisina direction aa akachitadza chinhu ichi akachitadza akangosairira mombe ngoti mombe budai muende akachitadza he was supposed to be there paground as a leader uchati leader sei uchitya kungobuda kuti uve paground wozotigona mabillions of people in zim watadza kuti leader kuti right im here tikutanga so so obvious ane vanhu vake ane cabinet yake yebulawayo yegweru yeharare yekwekwe everywhere aifanira kuti imimi mukuenda this side imimi muchatanga nevanhu muchienda apa imimi muchada ini nde ndiri pakati as a leader so hatizivi amene mangwana achawana but haachana zuro akashitadza
ameno regai tione kahopu kekuti mina ndakuona masoja ndohopu yandakabatirira iyoyo hopu ichi kachiripo rekuti mangwana sezvo kanzi ndodzoka wednesday mangwana maybe let's wait up until tomorrow then we see kuti mangwana what's gonna happen but again guys ndine mubvunzo inini hankungobvunza apa tiwe just having a general discussion guys handitika ndingoriwo zvangu nemubvunzo andoda kungobvunza guys handiti handiti muri kudzidza kuti ingori same party ka handiti you know kuti its the same party handiti isame party izanu ichi animoona tiri kubvisa zanu tiisa zanu zvatakaita pana vamugabe tiri kubvisa zanu tikaisa zanu handiti maona hamenowo ipapa pakuti muri ku eh, yes we know kuti we just want a change handika because zvaitika pane vacho vatanga taisawo vakuru vedu ava tatati vamwe kuda tichange taonawo change by now but hapana guys it seems as if it's the country is even going down the drain downest the drain hanimaona but tiri kubvisa zanu tiisa zanu guys hameno ipapo uh, uh, your feelings munozviona sei andimaona handizivi guys how do you see it imimiwo kufunga kwenyu guys hatisi kutukana hatitukani pano pano hatitukani totaura fungwa dzedu zvakanaka nokuti hatingamboiti muono one tinotoita muono wakasiyana siyana obvious handiti but my, my, my question is guys imimi muri kuonawo sei guys muri kuonawo sei tikubvisa izanu iyi same party tikubvisa zanu tichiita zanu poitwa sei amen kwamuri muri kuzvionawo sei ah. Amen. Right. Hi, Penny. Hello, Mrs.
Mary.
Yes, did you say? ndinongotaura hangu maonero angu Eh, hai munoziva zvinoitika is so disappointing eh. eh vanhu vane kuminda vari nzimba dzavo hazvina kuzoita zvavanga vachida vanga vachida kuona ivo vanga vakagara kumba at least those people vakatobuda vakapinda muroad kutendai mwari vakatanga something nekuda kunoita mazimbabweans ka vanhu maitarisira kuti vanhu vazare muroad vanhu vaito vamwe vari kuda kuona kuti horaiti zvakaitika pakaitika iyoyo yakaitika nezuro iyi vanenge vachida kuona kuti eh, vanhu vanorohwa here kana kuti vanhu havarohwe and muchaona kuti next time futi pazvichaitika vanhu vachabuda but for now vanhu chingotendewo zvakaitwa nevana vevamwe vanhu kwete kungoshora because aikwanisa kuti vanhu vaproteste ndiyani maprotest mangani akaitwa vanhu vakatadza kana kubuda chaiko vanhu vakaenda kumabasa but at least comrade geresa has tried heis trying guys ehe vanga vari kusaidi kwevanhu vaimbodya mari but at least let's thank god kuti vada kutibatsira kuti chii tibvise mnangagwa mnangagwa must go handiti mnangagwa must go we are tired but for now comrade gesa ndo vari kutokwanisa kutoita sei kutotibatsira kuti vanhu vabve saka zvekuti hanzi hee vakazodya mari vakazodii ah, ndezvekumashuro izvo zvaizve zvida kuti minangwaga abve achauyawo panext totangira ipapo tichienda takadaro takadaro saka vanhu tendai makaona chembere dziri muroad vamwe wane makira imimi but mm. macho chidiki Ko, ndaitoona vamwe vachitotora mavideos vari mumba but unotoona kuti munhu wechidiki ari kutora gogo vari muroad whats Yeah. that simba we are calm as long as inoziva kuti vanhu vari comfortable because eh, vari kunana south africa vari kunana kupi but zvichadhakwa vanhu vachadzoswa Hazvodhakwa. kuzimabonozotengera pa zvodhakwa anenge asabike mnangagwa and anenge kuona kuti ari kuchinja constitution yes iri kuchinja anenge ari ku- Hey, ende makatadza kumubvisa ipapa pa I'm telling you makagara mudzimba dzenyu se zvatovharana it's going to be like zvichaoma west ende zvichaita kunge kuna na Russia kwekuti munhu anotonga 59 years ndozvavari kuda ende kutongwa namunangagwa kwakaoma because he's heartless imimi at least chiwenga inini i see kuti he's ruthless he's not heartless he's ruthless atori nani pane munhu asina mwoyo muri kuona saka kana zvachivengwa zvaramba zvachivengwa zvaramba tinongoprotestawo tichidaro tichidaro kusvika zvaita but for now munangagwa must go thank you Hi.
Right. Thank you very much, caller. My time is another caller.
Hello. Hello, Sis Melly. yes ya inini ndinongoti you see revolution haiuye ka one haiuye one day yeah. saka maitiro atakatoita nezuro iyayaya ini ndotomaona kunge ari bhoo zvekuti um eh, tingafile kuti tiri kushandiswa nachivengwa pachizoiswa maaudio ayaya ekuti um e akasiyirira mary chiwenga chichichichi but ndotoona kunge zviri nani pane uyu murume uyu iyi imhondi iripo ngatiibvisei timbodilawo ende ini ndandine chishuwiro chekuti dai vanga vati masoja otora nyika oibata omirira zuva remaelection poitwa maelection poitwa election iri peaceful ahwina otungamirira nyika muzvione zviri zvinhu zvinenge zviri nani but hatina voice iroro totongodhilawo tichienda kuri kuenda mhepo tinongotenda nezvakaitika nezuro ageza vakatoedza because mastreets pakadeedzerwa strike chaiye pam pasingapindiki apam pasingapindiki at least vanhu vakatomborada taingodeedzerwa mastrike strike strike vakadzi vamupa namai vamwe vaitotengesa magaufu paipai vakapfuurwa gore riya eh, vakapfuurwa gore riya pangonzi pari kuitwa strike vakapfuurirwa mahara but this time tikutenda kuti hapana afa vakangorohwo vakavaviwa nemvura zviri nani

gogo vatokura vatochembera vakatopedza life yavo handimaona gogo vari kuto izvi zvakutoitigwa ndikikiri zvakutoitigwa vadiki vari kuuya vadiki vari kuuya eh, ndo vakutoitigwa zvinhiti rechitwo mayouth taifanira kunge takabuda zvekubuda zviya zviya geza angaite wo vheti rechitwo kuitawo vertical two ainge angoisa chinhu paground e zvazvo ini hangu chinhu ichi kuchiti dai chakasimba dai pakati e chamisa pamberi sevia kasukuere pamberi poti chiwenga pamberi kwobva kwati job scala pamberi votungamira chivanhu voenda mustreet
kana pasure paibuda kana ndaisa pasure orit bo ah,
ndomaonero angu dai vanhu yavo vakakuru vakaenda pamberi dai zvinhu zvakabuda ha
hameno guys handisi kuziva but uchiona vana vechidiki vachitotukirira vana mbuya vaya vaya mumastreet umu ye manhingirira mumastreet muchakuvadzwa masilimo mbuya imi munoitei but mbuya ava vari kuita zvinhu izvi vari kuitira imimi havasi kuitira ivo vachembera the same applies nesu chaiko chaiko tichitotaura kudai so hatisi kutombotaurira isusu isu isu titori bho takatokura isu tichadeiko handimaona tiri kuitira imini vechidiki imi nechidiki ndiwe tiri kuitira kuitira kuti mangwana musare kukunani
akabvisa uniform dzake dzechipurisa akanoti tiri kutomirira strike tiri kutozorara muno mukadzi uya ari kunzi ndewe kuglenora akasateerwa akaurayiwa zvake haa vambomudza kuti kuteregwa kauraiwa maybe kana vari vanhuwo zvavo vapfana vanenge vachitoita zvekuganga izvi not ivo pati handizivi i don't know handifungi kuti veni vangazo i don't think so ah. inenge yatove nzikiri vanenge vangoiwo vanhu zvavo vanozongotora advantage of that voita zvavanoita but mm, handisati ndambona zvakada ndosati ndichitaura kuti isusu pache zvedu hatisati tave eh, ready we are not ready isusu pache zvedu nokuti the comments that you, you, you, were, you, i was seeing yesterday ka i was shocked ukaenda paage yemunhu akutaura commenti kai mwana wechidiki mwana mudiki mwana mudiki wekuti unonyatsokuona kuti mwana mudiki uyu ndo vangadei vari kutota kufaitira hondo yekutaura kuti veduweka taneta we want a better life guys munofunga zvamuri kuita kusira pafacebook zviri right do you think zvamuri kuita kusira pasocial media zviri right guys vamwe vana vari kumaofisi kumabasa kune dzimwe nyika imi muchingoswera pasocial media muchingoti nanhasi kutsvaga data rekuya pasocial media guys when other kids are making money in other countries do you think it's okay Let, let's be honest guys hatisi kutukana kana kudini kuonesana do you think it's right ndimi vanhu ndinenge ndakazera akawanda ndinenge akazara pasocial media apo mazera enyu aya ndimuzere pasocial media zvakavanhu
vari chokwadi
right senge timbonzwa kola vari pava tinzwe kola vamwe hallo eh, hallo mushe kanjani
Yaa nezuro zvakatoitwa izvozvozvo isiri kutosapota izvozvozvo nekuti zvinhu hazvina kutombomira mushe uh -huh. but ndopaunotoona vamwe vana vechidiki chero vamwe vari kunoona na south africa mm -hmm vanhu vari kuona kunge south africa inoshamisira zvokuti tichagara muno kusvikira no. amin no.
e, inguva yekuti vanhu tifanire kubatana tichikurudzirana tichitibha tinoona mumwe munhu ari kutoisa zvimacomments vane mapeji ava kutoseka kutoti nhasi maitei maitei vanhu vari kufunguza kugara kunoko kunoshamisira chaiko nana south africa baba vaye vada kutoitira vada kutoitira nyika vakanyatsotoona kuti kwatabva nezvinhu izvi vanhu vachiita madhaka kure tiri kufanira kugadzirisa zvinhu izvi nekuti hapana hapana
I think handiti vana ava vadiki ava havazivi kunaka kwezimbabwe kana tichitaura zvekunaka kwezimbabwe takakura isusu so havazvizivi vajaira iyoyi vakangokura ka pane iyoyi government iripo iyi saka ndofunga kuda eh. havasati vamboona dei vachimboziva kuti zimbabwe yakanaka zvekuti yainaka kuita kuita kunge mafirst world countries ndo zvayanga ichingori mm. guys kana tichikudzai trusters kuti izvozvi kuseni kuno kwatasvika kudai waitowana padhor pagedhe rechikoro mukaka wakaiswa namabhanzi tichidya kuchikoro mm.
Very true, but Ndakada kubva wa- sei are you happy guys ku waking up in the morning kudzembereka kuenda kunogara pamarobots uchitsvaga peace job ye 200 rand kana ye 250 are you happy aiwa ndikutoona toti vamwe zviri kutovaitira unonzwa mumwe munhu achitotaura kuti ha zva- zvaakutongoda kuti munhu uzvishandire nemhuri yako uchishandira 200 rand unoitei nayo
south africa yacho zvairi kuchinhawo kuda yachinha iri kuchinha ichadi muzodini ichadi patichazimhanyiswa tese takananga kumusha ndo vanhu pavachazoona kuti a ah, taitamba nenguva tichisekerera zvinhu unoona munhu ari kutobaya kutobaya live kuti hakwazoitikei ah, vanhu mama makatigeza wenya itei yaitei but iyoyo saini yekutoti hakuna munhu akabuda nezuro isaini yakatoranaka iyoyo
Ah, zvakaoma. Right, thank you very much caller rigati mbonzwa mwa joina caller hello. Hello, hello, hello, Tismeli Murise. Ndiri right kanjani?
Eh, mushe mushe. Eh, ine ndine zvakawanda zvekutaura panapa. Mm. Eh, chekutanga zvakaitika izvo zvezviya nezuro ka iclear message chaiyo chaiyo yekuti town yanga iri clear kudaro kungoti munhu watiri kudhila naye panapa ka eh, munhu asina mwoyo asi ndoita confusion futi kuti ko mabvisiro avakaita baba bona hagoni here kuita the same thing hari unoona zvakaitika pana baba bona papaya do you know kuti mnangagwa was not even in the country akaita president akangopinda munyika nekusweiwa president vakabvisa baba bona akangopinda achitobuda pinda mune munyika nekutosvikoitwa president sworn in as president saka okay i don't know now kuti nditi ndosaka ndiri kuti kuti nditi strategy here iri kushandiswa kuti nditi chika iam not so sure right now andiwana but kana zvichida kuitika vachida kuti zvakaitika ipo pepaka zvinogona kuitika hamdara boza handisi kumunhingiritina hangu handisi kumubata bata zvakanyanyisa akaedza mudhara uya uya ehe chiganandawo ibirds of the same feathers fine but aona kuti vanhu ava hei muondongero wavaita wachionaka wanyanyisa hanimukoni ende futi vari kuti hanzi akadii kupinda mustreet hapinde mustreet imain acta kaiyai akapinda mustreet zvese zvadhakwa ka afa zvese zvadhakwa ende takatangirwa dare rakatanga paye pakashafela shafela nhingirikini cabinet yake mudhara uyo ha pari triki ha pari trick Ah, pakaipa ah.
ngatimboonai but kushekeka zvake akashekeka because nyika yezimbabwe asati chakamboitika zvakaitika zuro zviya kushekeka akashekeka zvake aiwa ndo two sense dzangu apa dzimwe nyika dziri kutorova zimbabwe mabhani vakomana dzimwe nyika dziri kutoisa zimbabwe pamalisti emabhani mufunge ende tiri kuratidza kuti hatitina kana ari kucheuka kanaani kana ndokumbira wangu guys ndokumbirawo pano padiaris if you don't have anything to say kana panoitwa zvinoitwa tichisapota the way yatinosapota nayo iyoyo tiri kwatiri koko if you don't have anything to say please don't come and write nonsense kudiscourija vamwe pano kuti hei munonyora zvisina basa muri kuitei hei muri kuitei muri kunyika ikoko am playing my party as it is ndiri kunyika kwandiri ikoko nditoplaya party yangu ndinga ndiri pagrand ndaiti kwai newe mukadzi he akatouya kwandiri he mupemba matouya matouya pagrand mazodai mukadzi ndakamubvunza mubvunzo kuti pakaitika xenophobia south africa 27 guys you know that handika ati akashanda nezimu aina nezimu social news paya akatimuka akaenda akanotsvagana nebhazi embasi sati yauya ndiani pakauya embasi aiita mavideos aine embasi chara kuti guys pane bakulasha pakupisa mukomana uya wakwamutare who was on the forefront who was on the forefront denda ndiri kuendaenda paground ini zvekwamwari chaiko chaiko zvekwamwari ndeinorohwa zvangu magaro ndisipo paground ground kamamiriro ezvinhu ndosaka tiri
muripo kola akomana ndiri kurwadziwa zvakaoma zvakaoma urit sisman ndidrope henyu a ah, ini ndakarwadziwa ini kana hope ndakadzishaya
let's just have faith um
ende munozvinoyanya kurwadza sismeli ka is okay tine confusion but unotoona vamwe vedu vachitocelebrata kuti hey, zvaramba kuita then you are getting confused tinaimi and vamwe vanhu vatori nevoheded vanenge vakateerera soka vanhu vatori nevoheded asi vari kufara and from the onset these people were not even supporting wotadza kunzwisisa kuti asi inini ndiri abnormal Ah, we still have a long way to go.
Tasai muone comment yemunhu uyu. Tasai muone ndopanotonyesana kuti Zimbabwe iwe apezdi. Ari kupi? Aisa comment yake ari ari anenge adelete ari kupi? Anzi anzi imi muri kuda kutaura wamuda kuti arohwe mozati kuno kunorwa munhu wamuda kuti ndohwe ndiani? Iwewe uri wanyora comment ukadelete. Iwewe nyika ikanaka iwe uda unogara nyika yagwiwa nani? nyika ikadziana kana sokuda kunogara munyika yarwiwa nani yarwiwakutaura nyarara keep quiet uchingotarisa uri kumasure chingotarisa uri kumasure kana usache kutaura don't discourage people vanoda kuenda handika vanoda kubuda don't discourage them handiti ndizvatiri kuramba izvozvo rega vanoda kubuda vabude vaende handika iwe uzongoinjoya mabenefits acho evamwe handi zvinokuda
asi nini ndinotongomutenda geza nezvaakaita izvozvo that effort yachona i still have hope zviri kundinetsa kuti ndifunge kuti aiwa thats the end ini zviri kundirambira ini

ndanda kuti asisi ndakupenga
tizoti oh, rome was not built in a day this is going to take years but at least tikana kuri kuti pane zvinoitika tinenge tichiona guys same one zambia guys look at zambia look at ngatige kuenda kure guys look at zambia honai zambia like play like play takaona panapa like play like play zambia haichabudi chienda kune dzimwe nyika guys kunyika kwavo zvatoita mari yavo yakutenga zvinhu zvavo zvatove bhoo kuzambia uko nyika yavo vari kutogadzira slow slow asi varimo zvinhu zvakutochinja tichiona kudai imajini tiri mukati meutsungwa tichichema kudai zambia yakagadzira nyika yayo vaiva nemuono umwe chete ka manje problem is tine vamwe vari kufara ha imi ka imi
kungoti ndo zvatiri zimbabweans thats who we are we are bitter people we are bitter mm. people saka ungadini we are bitter people imagine zambia yakagadzira nyika tichiona tichi like play like play guys kuzambia mari ekuzambia yaya nebva ari mari yaitenga chingwa wainotenga chingwa nepabheki remari iko zvino bhoo zvekuti kuzambia uko bekina faso bekina faso tasemone bekina faso izvo so nyika yatonaka guys vari kutotenga nyika yavo ende vatobho awa hakuna kuti vachabuda chienda kune imwe nyika vari kutoinjoya mabenefits enyika yavarimo ko zimbabwe takareiwa neyakafa here takareiwa neyakafa zimbabwe takarewa neyakafa here saka zviri kunakidza here muchita kupema everyday mari yeschool fees zviri kunakidzaipema everyday mari yekuenda kuchipatara mbomira kola muchienda kuchipatara everyday unofanira kutanga wapema kuuya pasocial media kuzopema mari yekuenda kuchipatara zviri kunakidza here are you happy i just pray and wish vese vanonyera manegative comments dei mukambokuvara dei mukambodona mutyo negumbo uye nekuchipatara okunyatso kuona kuti you really need nikirikiri eh, you really need a, eh, a, eh, a change munyika panado just a mere panado a mere panado hauiwane muzimbabwe but mai vakaonora mushonga mapiritsi ebp iwe every month mapiritsi ebp iye zvino anotonomwa achisipa of which that is very dangerous you can't afford kutenga mapiritsi every month but you, you come and write a nasty comment unofara kuti kwazvi zvenyu hazvina kuita but zvinhu zvikanzi zvanaka zvinonakira munhu wese tokwete vanhu kuti nyika yanaka toinda totevedza koko nyika yezambia yanaka maziva tomanya takanaka kuzambia mangwana kwabhekina faso yanaka tomanya takanaka kubhekina faso tikuita vanhu verudzii tikuita vanhu verudzii south africa kana vachiprotesti vanobuda they vanototeya zvavanonga izvo vanobuda handimaona vanotobuda but ha ha zvakaoma veduwee handisa ndambona zvakadai taura kokola upedze tinzwe vamwe time yangu yekuteta ichimhanya unozvati isi smeli ka chinonetsa ka inini ndiri its not even just facebook kutwitter mhm. chaiko chaiko kune vanhu vaunongonyatsoona kuti vari level headed vanhu chaivo chaivo vaunonyatsoona kuti vanhu havari kuziva zvavari kutaura vakatonyatsodzidza unoona vachicelebrate wotonyatsa kuva confused kuti vanhu ava whats happening saka pamuri kutaura kuti vamwe vari kushupika vamwe vanhu vari okay ndozvimwe zvinhu zviri kunetsa
vamwana vasi okay kola mm. vamwana vasi okay but vazhinji vacho tiri muno musouth africa millions and millions of people aye in south africa even myself am in south africa ndika but at least ndiri musouth africa munomuka ndiri kuisawo positive message Handisi mukuona manje vamwe vari munomu vari kuita negative message kuda kudiscourager vamwe vanhu but chavasiri kuziva ndechekuti ini murungu wangu aitondiudza limit last week atondiudza kuti ah i think i have to help you with one or two things because kuri kuenda zvinhu eh, nyaya pane nyaya dziri kukoti dzeizoti Isusu vanhu vari ku- vari muno mumaforeigners hanzi sure yekuti vanhu vawande saka anytime deportation inogona kungotanga vakangokurirwa chete court eh, deportation inogona kutongotanga aitondipa warning ehe ndozasina vamwe vanhu vachazoti ha uri kunyepa chichii vachindituka but the day shall come ende patichadzokera kumusha ka

hazvingotangi ne one day thats what, what, what i believe mangwana vakaita futi muchatoona kuti there's a change vanhu vachapinda muroad nezuro vanhu vaida kungoona kuti chii chichaitika what is going to happen so i think it was a success for me handizangu kune vamwe but let's lose hope. let's not lose hope i'm sure vakaramba vachitaisoitaisoka zvinoita chete
I don't know. Let, let's wait for let's wait for tomorrow. Yacho tuone kuti mangwana let us say. Eh, let's wait tomorrow. Unoona mumwe munhu kunyora anonyora comment nyika haitongwe nefacebook. Akamboti nyika itongwe nefacebook ndani. But we, these days Facebook is a powerful tool handiti. Facebook iyo inoita zvakawa ino spreader message zvekutodaro handiti. We communicate via Facebook. Unotoona pfungwa dzemunhu kuti pfungwa dzemunhu idhanda yedi. nyika itongwe nefacebook yes itongwe nefacebook but we are here to convey the message nekutaura tiri kwatiri nekufacebook iyoyi nekuudzana kuti toita sei guys poitwa sei nefacebook but uri apa mwana mudiki hauna kana chinhu hauna kana chinhu hauna kana chinhu
vajaira kukumbira eh, mdhara mabhosi tipewo ka ten randi wotengerwa doro voti Okay, chivhayo ndido ndiga ukaona mubvunzo kukumbirwa chimene. kunoita kukumbirwa kunoita chivhayo mari pa pafacebook apa munhu kungoona Ndodo- chete pakangonzi sevikiro chivhayo whether i- ighost account kana kuti haisi ghost account unonzwa munhu achiti he mdhara Yes, ndipewo chakati sevikiro ndine kabusiness kangu ari kuita do you know guys kuti zvinorwadza kuti unoendesa mwana kuchikoro you know how expensive it is kuendesa mwana kuchikoro kuzimbabwe tobhadhara nemaextra lessons nemaextra lessons mwana osvika form six then after form six ononoendesa kuuniversity after university nothing mwana agara zvinokufadzai ndati magraduates akazara kuzimbabwe uko ari kuita mutoriro kona eh. magraduates akawanda ari kuzara kana asikuita mutoriro ari kutengesa mustreet nechingoro ivenda ndozvamuri kuda izvozvo ndisi zvavari kuda but vana vacho ivavo vacho ivavo vakaenda kuchikoro havasi kutorwadziwa izvezvi they are comfortable because eh, senge inini now am i change thirty nine today handika mai vangu variko kuzimbabwe handika ndo vanenge vachitonanhasi ndo vanenge vachiri kutoshanda because inini wacho wavo hazvisi kubatana but ana mai vedu vakashanda vakaita tumaasesi twavo twumba twavo tutu Saka mari dzema roja dze dziya ndodzaanotora tichibatsirwa isusu tisiri kufanira kunge tichivabatsira but hazvisi kukwanisika kuitika just imagine kuti munhu anenge ari teacher munhu anenge atori nemapepa ake but uri kushanda mumba kusouth africa its not life guys hausi upenyu wena ah, south africa munhu anopedza munhu anopedza matric handitya anotowana basa rekuti anogona kutorarama life iri nani achishanda mutuma kambani kambani but kuZimbabwe hakuna zvinhu izvozvo zvandi mukona saka ED must go
ah, zvakaoma I don't know I don't, don't know ndida kukutendai nezvamaita kupa kupa vanhu platform yekuti vataure kutya hakuna kana zvakunombotisvitsa kutya hakuna kana zvakunombotipa handi mukona Thank you so ah, much. Kana vazvinotisvitsa haa ah, tinototongotaura isu hazvina ah, zvakangofanana guys zvekwamwari chako zvakangofanana ndogara ndichoti vanhu imimi vachidika hamuunderstand do you think kuti inini ndichazopa ndichine dzimwe ndine dzimwe hundred years dzekurarama here but imi munadzo ndine dzimwe fifty years dzekurarama here but imi munogona kuve munadzo handiti we are doing this for you guys this is for you not us this is for you handisi maona this is for you imimi vechidiki imimi kuti muite life dzenyu tikuonewo muchi you know zvichifaya zvichinakidza nyika ichiinda kumberi this is for you inini baba vangu vanga vari mupurisa sisineelika taigara mukembi taipiwa marasha taipiwa huni because tandine madhova ayaye dzimba dzataigere dzanzi nemadhova topuhwa nhingirikini taipuhwa marasha vaipuhwa taipuhwa huni eh, nemagumbeze mamwe so ebrown june vaitozoti baba vacho vaine magumbeze mamwe so ebrown vachienda kana vasingade kudya kumba vainonodya kukantini kuchikoro tamakutaura zvezvekuti taipuhwa mukaka nemabhanzi wechikoro eh, eh taidya isu tatoenda kuchikoro tatinoona life yakatonaka zvisingatomboite and yainge time yamugabe hake zvinhu zvisati zvanyanyooma handi mukona manje ed kuya kwaakaita ka akapromisa vanhu ndichakutirai chakati ende vogona kuti vanhu vakamufarira sei vanhu vaimuda sei vanhu vakasvikamuchira but i adisappointa vanhu shem adisappointa vanhu ari kutadza kuita tunhu tudiki isinanini mamangu akarwara Baba vangu vakarwara last year ndakapesera ndavatora vakayozorapwa kuno kuSouth Africa vanzi vaita mvura mumapapu vakanodhonzwa mvura mumapapu andidya zvanzi mumapapu hamuna chinhu chichichi ah taita mistake apa doctor ah, hapana scan yatorwa hapana kana chii vakangofungira kuti pamwe imvura ndobva vavadhonza iri mama vangu she's i think 63 years just imagine chembere yakadaro vobva vadhonzwa vadhonzwa mvura zvikanzi ah hapana chataona zvadaro zvikanzi hapana mapiritsi hapana mapeni ma, anonzi mai ma, maantibiotics hapana kana chii vakatozorwara wese because havana kunyatsowana proper medication takatozoona zvandinofirwa namai vangu ndakavatora vakauya kuno kusouth africa munoziva kuti patikaenda kubh ka papa 30 minutes dzakawandisa vakatorwa scan vakatorwa x-ray zvese zvakaitwa one day pasina kumbonzi chimboendai munoto zvese zvakaitwa panguva iyoyo tichibva kuscan tichienda kux-ray tichibva kuxray tichienda kwakati madoctor achinyatsotarisa chii chiri ndo nhingi yatinofanira kunge tiinayo kuzimbabwe but eh zvakaoma uchinzwa mumwe munhu vamwe vanhu vari kutofarira izvozvo zvekuti hakuna kana paraseti munhu akatikoka ruoko oiswa cardbox haa zvakaoma shame haa zvakaoma zvakaoma anyway thank you very much caller thank you very much tozokontinya mangwana thank you jeki allright okay guys eh, ndakuenda kubasa inini am going kubasa totaura mangwana guys tosangana mangwana mangwana ndinenge ndiripo will talk tomorrow guys tinyatso te tiripo takamirira kutoona kuti mangwana te titoripo paground pacho tichitoona kuti zvakamira sei handitika muve nezuva rakanaka guys time dzangu dzakukwana muve nezuva rakanaka um, tobatana um, uh, we need a total regime change we don't need but right now mai nyama we don't have handitika we don't have tongoita zviripo hatina kokuti tingati eh, orit yes i understand kuti uri kutoda kuti zvibviwe pazanu chaiko tinde kune imwe party which party now is there ndeipi iripo ndeipi iripo ndeipi iripo kuti titinga ndeipi todii hapana right so guys muve nezuva rakanaka ndikatobatsana mangwana guys i'll be with you tomorrow handitika moswera bho guys thank you and